E dja N sin. N sin ta fla nhos, kes dô mi, kel mininu ta fla, kel un ki é poderozu ka ta kiradu ku faka nau. N ta atxa ma ten un prubléma si ami N ta pidi-os pa e ka da ningen atrazu. Pau mininus kila ka ten medu mori. Má N sin, si N fladu ma ses mais é, se mai é katolon, se mai la besa sima es. N sin, N ka ta koma mosinhus sima kel mudjer pâpia. Mudjer fai ta so pa fla pa pera mininu pa mata ke traidu ka dindu kadia. Monsenhor fla ma nga ta fala mi nga ta fala vida na gen no mi nga ta fla kel kusa kel fla monsenhor xia nte txora monsenhor fladu lagua di kurkulidu e sima lagua di fladu kobra ta muda di peli mas di venenu e ka ta muda. Pa kel dona, mudjer grandi di kel-la paxi inda pa pâpia, ma el ta mata kabésa tra verdi kel dó, dó da binhu ki el tra dintu si kadera la. Pa kel mudjer, pa abri bóka pa fla, pa manda si téra pa mudjer fla, N ta kume nu. Ma dia ki el mata kabésa ma el tra verdi kel binhu, n odja el, el ku si fidju, la si fidju ta sta na falábia dintu bus. Nós tá fala ma tem alguém que é merda, tá morre merda, é verdade. Sim, mas ali não tá feio, tá feio, não, tá fobe na mira dele. Mas se nós que tem filho, toma cuidado com o social. Mas se mim tá fazendo a live. A mim tá conta, minha putaria que ia fazer, não tá conta, minha cenas que ia passar, tranquilo. Mas sim, um mãe, ki ta poupa dor di mininu ou ta fazedu sizeriana ou tu ta pari ki mama mininu ten boka agora ou ki ta txupa ma ki mama ta kai la pa txon ki nen três oras na mama el ka ta teni N odja se mudjer na live, se fidju na live, se trás, se fêmia ta fase kuskus. Mosinhu, nhos, nhos toma kuidadu ku internet, pamodi un dia diabu ta sa di internet, internet ta baza algen di pankada. Ami, ami n'atxa ma mudjer ba buska sigidor di Musi. Mi n'atxa ma kel mudjer, diskulpa, n'ka krê intra na kel asuntu li, ma ta fla di sô algen ki ten ropaia, sô algen ki é Satanás, sô algen ki é sima Xuxu ki ta oia Xuxu. Musi ma é ki mudjer ta txora, n'txora lindu ku el, pamodi ami n'perde nha mai, dja n'sabe kuzê ki é sufrimentu. E N sa kuse ki é sufrimentu, e N sabe kuse ki é tudu kuza. Pa kel mudjer ki ta pidi otoridadi, ta txoma algen, ta pidi ajuda pa kel se fidju ki dja fronta ku el, ki tene dizazi di manda na mundu. N odja se fidju na laivi inda ku se festa, pa mi el ta fase kuza. Sera ki kel-li é kastigu ô sera ki é praga ki nhos ta paga? Monsinhor, redi sosial ten algen dudu, monsinhor. Mos nha mi sempri ta fasi nha vidus kandu tempu da 2017 ma nha memu tema da bini ku mi la padi da kuze ka diabu kidi kila kidi kila kila sempri ami a ki nhos ben mos nha mi n ten tantu kusa ki algen ta flan di kusa ki ta pasa n ta flan ka ta limia nomi ningen mas mos nha ten kusa ku ten ki ta limia nomi mos nha ten algen kebesa ta kuadradu. Algen ku boka gross, algen grandi nen kaminhenu. Bu ta ben la e bu ta ben bu ta papia di asuntu. Bu, si bu ta kanta musa, bu fla e marketing, e utru kusa. Ma bu ta oja tudu omi ke ta fasi marketing na musa, tudu ata ka nosenta. Musa ke ka ta la mas e dja fika tudu lodu e tikitoki ta nes tudu sima, tikitoki ta sima tador di kaiera di ntu Kau Verdi. Ami verdadi nta fla, tikitoki ti algen dodu sima. Mas é lamentável. Mas sim, TikTok ka ta pôr ki ninguém famoso. TikTok ka ta pôr ninguém famoso. Instagram ku Facebook pôr pôr famoso sim. TikTok, não, nu ka sa usa TikTok. Nu tem TikTok pa nem massa companheiro. Para nem chora no dormo sim. Abo to assim, é, é lamentável que eu tô eu mãe tá bem rede social tá bem tá chora tá, tá pede só para alguém pega esse filho para mata. Ontem quando ela live com esse filho, ela tá pensando que eu pega esse filho. Na live, mocinho, Ô si nhos toma kuidadu ku ganha sigidoris pa mundu, kel-la é fásil pa ganha, má mos bu ka ta ganha, bu ta ganha poka burgónha, bu ta ganha falta di ruspetu. Nos tinha, é lamentável utun é kes sénas ta kontise la ansin i sima ki nada ka kontise. Ka ta da-u burgónha anda na rua pa algen odja-u ku kel róstu grandi ki nhos ten la ansin, ku un fidju sô feia, kabelu bê ta pinta sô pa perde toda? Nha fla-m i nhos fla pa riponde-m. Dja nhos txi kel pontu pa nhos pegá-l nhos tudu mai ku fia-bu, nu ta kasa pa sota ku po. El ta fika, Si i ka fasedu, Stadu ka toma kónta di nhos família, N ta ben ki ta pega. Ma nhos, ami N ta pega. N ta bai, N ta pega, N bu ta kasa, N ta sota ku po. Ma nho po é pa kada nho ku po na na kapiton, nau, pa kada nho ku po na boka. Ô, onti manha na live ta bu, Mosinhu, ten algen ki ten kusa ka linpu di ntu di el, nho da nhu pudon, i tunda pudon, mosinhus. Mosinhu, da mon na testa, nho rasa, nho pidi-l, Mosinhu, ten algen ki ta ki ta gosta di morti.

Bo é besta, bo ta ntende? Monti algen, pa mosi nhos oia live di un bes di pesoas ki ta fase live ta ruspindu un pita fase live ta koba pamodi ki algen ta sta la. Algen ta sta la pa ba oia bo poka burgonha, bo falta di karater, di falta di perefuzu. Algen ka ta ba oiau live, ami ta fase nha live, mi ta tene nha 100, 200 pesoas pa mi mi ta da konseiu. Ami n ka ta fase live di nsin, un simana n ta tene más di 30 algen ki ta txoma-m ta fase. Nelson, fase live. Mi, ami n ta poi monti algen ta runi ku nha tilifoni ta obi nha live. Mosinhu, é lamentável ku Toia, un mininu sô. É pankada, é justisa, é mata, nen ses pitada ka kredu más. Mi sigi n ta fla, Bon, e si ka briga ómi, e briga mai ku pai, si ka briga, e briga kil-ki-la, sô mininus ki ka ten nen kaxinha pa bisti. É lamentável.